Mae bod yn diwtor dan hyfforddiant yn helpu mewn ffyrdd sy'ch chi'n yn meddwl bod o'n gallu helpu.
Gyfle gwych i jyst bod yn rhydd i fod yn greadigol efo plant a pobl ifanc gwych ma sydd efo llwyth o syniadau.
Mae bod yn diwtor di effeithio ar 'y ngyrfa i oherwydd heb hynny So ni'm wedi cael y cyfleoedd anhygoel yma dwi wedi cael, a mae o diolch i'r rôl yma.
Dwi wedi gweithio ar rhan fwyaf o sioeau blas. Gyd yn pontio fan hyn yn Theatr Bryn Terfel. Bob math o brosiectau, o brosiect sgwennu llyfr gyda North Wales Africa Society, Prosiectau gyda Saint Mary's ym Mangor sydd yn gweithio gyda bobl digartre. Bob math o brosiectau gwahanol, rhai dawns, rhai celf, rhai actio, um, bob un yn hollol wahanol. Prosiectau sy'n ymwneud efo'r gymuned yn bennaf a dod â creadigrwydd allan o'r gymuned mewn unrhyw ffordd a teimlo fatha bod y celfyddydau yn perthyn iddyn nhw.
Dwi'n meddwl mae'r hoff prosiect nes i weithio arno, mae mor anodd dewis un. Dim ond y prosiect Monolog ai? Ges i gyfle i redeg ac i helpu gyda'r trefnu y prosiect, ond nes i hefyd gael cyfle i fod yn un o'r mentoriaid ar y prosiect hefyd, felly ges i weithio gyda yr unigolion oedd yn sgwennu'r monologau ac oedd gweld hwnna i gyd yn dod at ei gilydd jyst yn anhygoel ac oedd o'n brofiad byth gofiadwy.

It's wonderful working with her. It was really wonderful, yeah. Dwi'n meddwl y prosiect nes i elwa yn bersonol allan o fwyaf oedd y prosiectau dyn ni wedi bod yn gwneud efo anedd ni. Nes i godod i mewn fel artist a hwylusydd i ailgyflwyno y Gymraeg mewn ffordd i criw oedd bron 'di cael ei amddifadu o'u hunaniaeth. Syniad bod pobl sydd â anghenion dysgu ychwanegol ddim yn gallu cael gafael ar dwy iaith, a be oedd y prosiect oedd ailgyflwyno'r Gymraeg drwy drwy chwarae, oedd cael bod yn rhan o hwnna a dod â cerddi a dod â sgwennu a y Gymraeg i fewn wedyn i bobl oedd ddim yn hyderus yn eu Cymraeg yn brosiect Anhygoel. Hwn oedd y tro gynta' iddo fi gyhoeddi unrhyw fath o sgwennu, a hynna o'n i isio wneud ac o'n i'm yn gwybod bod hynna'n bosib. Felly, diolch i hwnna ges i gyhoeddi fy ngwaith ar lwyfan a mewn print am y tro cynta', felly mae hwnna'n brofiad wna i byth anghofio.
Oedd y taith Iwerddon yn wych, yn cyfle i gael gweld diwylliant gwahanol a sut oedden nhw'n ysbrydoli plant a phobl ifanc. Mewn iaith gwahanol, mewn gwlad gwahanol.
Gyda North Wales Africa Society, ges i gyfle i arwain rhai o'r sesiynau ac i fod yna i gefnogi Mared a'r bobl oedd yn cymryd rhan yn y prosiect. Bod yn rhan o'r gweithgaredd a gwneud yn siŵr bod pawb yn gyfforddus ond hefyd dysgu ynghylch sut i redeg prosiect a sut i wneud yn siŵr fod pawb yn gyfforddus ac yn mwynhau ei hunan.
The Trainee Tutors Project was introduced um, to the Northwest African Society, which I'm a strong um, part of. I got interested and I decided to go into it and with um, a desire to make a statement there. Mae sioeau gyd yn wych. Um, Mae'r adnoddau sgynnon ni fan hyn yn pontio yn wych a cael gweld plant yn wên o glust i glust ar lwyfan broffesiynol um, efo'r holl dechnoleg a falle a creu sioe o amgylch hynny. Yn just, ie, yeah, oedd o'n wych, di gwir.
Mae'r cynllun Tiwtor Dan Hyfforddiant yn dechrau tyfu erbyn hyn a dyn ni'n cael cyfle nawr fel Tiwtoriaid Dan Hyfforddiant i weithio gyda chwmni llwyddo'n lleol, i fynd i mewn i gwmnïoedd iechyd a lles, i gysgodi ac i weld sut mae bod yn greadigol, sut mae'r celfyddydau yn gallu helpu ac bod o fudd yn y cwmnïau hynny a pha drywyddau falle fysen ni'n gallu mynd ar eu hyd nhw yn, yn ein gyrfaoedd ni yn y dyfodol.
Nes i ymuno jyst er mwyn gallu cadw fy hun yn y lŵp o byd, bod yn y byd yma. Da chi'n dysgu gymaint o stwff a dysgu stwff Lot o stwff newydd 'sa chi'm yn gwbod os fysa chi ddim yn trio mewn ffordd 'lly. So na ma' 'di rili helpu fi a dwi'n edrych mlaen cario mlaen bod yn yma a gweld be' sy'n dŵad. It really has helped me a lot, a lot. It has affected everything. Realise that really that writing I've always done as a child, I can still do it in a very wonderful way. The way that will touch lives. Do'n i'm yn gwybod bod y math yma o beth yn bod ac o'n i'n meddwl bod fi'n mynd i gorfod cadw bod yn greadigol yn rhywbeth o hobi, ond mae bod yn diwtor dan hyfforddiant di dysgu fi bod fi'n gallu gwneud bywoliaeth. Nid yn unig bod fi'n gallu jyst gweithio a gwneud ambell i brosiect, fedra i wneud bywoliaeth allan o y celfyddydau. Mae o'n gymaint o hwyl nid yn unig gweithio efo pobl proffesiynol sydd efo blynyddoedd o brofiad ond hefyd gweithio efo plant a phobl ifanc amazing sydd yn efo llwyth o syniadau mwych yndi.